कहत लोग सुनते की कहत रे हो, सब साधु संत महंत हमरा नाम पर जे फूकते त एकटा बात तू हमरो सुन ले हमरो नाम केला बाबा छिए सीधा नाम एक दिन ऐ सौंसे गाम के कुत्ता तोरा देख के भुकतो आ भुकबे टा नहि करतो

आब तोहर जे छै अकेला बाबा पाप के डावा जे छौ ने फुटि जेतो आ एहन फुटतो जे हरे हरे के एहि गाम ने ओहि गाम ने पूरा दुनिया दहा जेतो अरे तू एहि कथा अगुआर पछुआरमे एहिठिना विभिन्न किसिमके लोक आबै छै डाबा मटकुरी ढकना सब आबै छै सबके झाड़ऽ पड़ै छै सबके ठीक करऽ पड़ै छै तऽ तू जे काज करऽ छऽ जे देखैत रहै छी आब एहि पछुआरमे की करै छली एहि पछुआरमे अछबारमे की करै छलियै तोहर सम्पूर्ण लीला देखै छलियै लीला आरो तऽ लीला करबै नहि तऽ झाड़ कारणी के जे कष्ट छै जे दुख छै ओकरा हम जे

आ जे काम एतौका सुनै छियै जे काम कुटियोमे होइ छै बहुत काम कुटियामे अहाँके काम जे छै से कुटियामे नहि करबै तऽ कतऽ जाकऽ करबै कखनो काम आबै छै पीपर गाछ तक तू असगरे करबी कि दू चारि आदमी के राखि के करबी दू चारि आदमी के राखबै ओहिठिना तऽ बाबा तऽ बकटाही नहि कर- जी बाबा बाबा कर जी बाबा बाबा बाबा से बकटाही करबी तऽ तोरा जे छै से समस्या घेर लेतौ जे हम कहि दै छियौ

हम पापी छी पाप करै छी तू आ पापी कहै छी हमरा हैं घर में जाके बंद भए छी गुट्टूर गुट्टूर गुट्टूर करै छी। एरो हम गुटुर गुटुर करे ने जे हमरा गुटुर गुटुर कराबै जे करऽ पड़ै जे के कराबै छी जिल्ला जाइ छी से कराबै तोहर छी बाप कराबै छौ तोहर बाप के नाम लै छी दादो के नाम ल लिअ पड़तै तऽ लेबो तोहर दादाजी परदादा के नाम हमहूँ लेबो हम तोरा सब कुल खुद के नाम ले के कपड़ी बना के ओहिमे खेबो हमरा कुल खुद के नाम सुन लेलिए तोरा जते इष्ट मित्र कर कुटुम के नाता गोता छो ना सब एहि पाप में तोरा दहेज तो रे सार दहेज तो तू बाबा के नाम पर तू ढोंगी छी ढोंगी और तू नया नया चोरी सब के तू लाइफ करे छी घर में जाकर तू भाई रन करे छी रे सार बाबा तोरा तो ये ना होने से नहीं तोरा तो खत्म जुत्तम लगतो तो अरे वो तो जान तो हूँ चल घर में तोरो भैरल क्या देबो अकेला बाबा के तू पावर देखना नहीं छी अखनी तो हमरो हाँ। तू हाँ। भैरल घर में करा देबे हाँ। शुभ काम देरी कथी कछ अखनी चल ना तो अखनी तू नहीं नाच ले भागली है तो जा हाँ? तो कहना रे या हमरा देख बाबा से दुश्मनी नहीं ले कतो भ्या करने रह रह तू हमरो सन आदमी से तू दुश्मनी नहीं ले गांव घर में ककरो एठिना नहीं राखे छी तो तोरा के लक रह देबो एठिना हाँ? तोरो तो जैसे खंड खंड खंड में टुकड़ा टुकड़ा क्या कर चारू जगह फेंक देबो आरो चरवा कत्ता झेले कत्ता तो चले मन है जइया कल मन कर में एकरा स्वाग कर दी मंत्र तोरा पास में एहन मंत्र छै तो हमरा स्वाहा कर देबी तो शुभ काम में देरी कथी ले? तोहर का के देखा लेबा के कुल्हा में से छोड़ आ भसम कर का मारबो तो मोर जबी लोग ढूंढी के छोड़ ले छ तू कुल्हा के छोड़ से तो भसम करे छ ओह नो लाज होना चाहिए तोरा लाज होना चाहिए शर्म होना चाहिए तोरा और तू पढ़ावे छी तू हमरा और कुल्हा के छोड़ से तू भसम करे छी तोरा ढूंढी के आँखि पर तोरा धुनबो धुनबो धुनबो तू याद राखिए संजय मूला का तू बड़ा छोड़े छी ना तोरा एक दिन आवे मुंह में पिलुआ ने भरल तो कहना दिया हमरा जे अकेला बाबा बजल रहे जब हमरा एरिया में आबि कऽ तू एहन काम सब करै छी है कोन कुटीमे छली ओहिठिना खायल भए गेल ओहि कुटीमे गेली ओहिठिना खायल भए गेल चारू तरफसँ खाए कऽ आब गेली हमरा कुटीमे खाय लए हमरा गाँवमे खाय लए चिन्हने नहि रही तू हमरा जब लत्तम और जूतम पड़तो ना तब तोरा याद याद रख हैं हम ऐ कुटिया ऐ गाम ओइ गाम खा खा तब एलिए रे ऐ गाम में रहल रे एते हमर जन्म भेल छै तू नहि बुझै छी

तऽ एकटा बात तू हमरा सुन ले हमरो नाम केला बाबा छियै सीधा नाम एक दिन एहि सौंसे गामके कुत्ता तोरा देख कऽ भुकतो आ भुकबे टा नहि करतो तोरा मुँहोमे मुततो आय आ केला बाबाके शराप भेलौ तोरा हमरा मुंह में मुतते तू देख लिए बात तू देख लिए काम कर जी खराब तू आ मुतते हमरा मुंह में सब कुत्ता नढ़िया जते छै ने सुगर सब तोरा मुंह में मुत्तो तोरा मुंह में मुत्तो हेलो तोरा जते घर में पावर झोला गया लियो देखै छौ तोरा पछा कते छियै के तोरा साथ देतौ हेलो हम ककरो बेजाय नहीं करना रहबे ना तो हमरा जे छै से बेजाय नहीं हेते चुप अब तोरा जना आदमी गा ई दिन कर के तू झूठ बनवे छी अखने हमरा सामने में तू घर में जाकर की सब करी सबटा हमरा के आंख से देखै और कान से सुनलियो घर में गलिए नीचा से ऊपर झाड़ देलिए मन पूछलिए हलुक भेलत कहै छै हां ए तब तू मौगी के भीतर में ला जाकर तू नीचा से लाकर ऊपर तक तू झाड़ देली